mwĩroreri wakwa nĩ ndakũgeithia o rĩngĩ nĩ ndoka nĩgetha tũgĩe ngwatanĩro na inyuĩ tũthathaũre thimo ya gĩkũyũ ĩrĩa yugaga gũtirĩ ĩrumaga igĩrĩ gũkĩrwo gũtirĩ rumaga igĩrĩ nĩ ndegwa Ndegwa tene nĩ ciaigagwo mĩciĩ nĩ athuri, na mũndũ aigaga ndegwa yake na yahingagĩrwo kwayo mwanya, ĩkarĩaga ĩrĩ mwanya kinya ĩrĩa ĩkabatarania harĩ ng'ombe nĩgetha ĩciare. Na ndegwa ici nĩ cianenehaga ikaneneha mũno hĩndĩ ĩyo. nĩ igatuĩka nyamũ nene mũno ona ciatũragwo iniũrũ igekĩrwo kĩbini nĩ tondũ ũngĩmĩoha ngingo ndũngĩhota kũmĩtirĩrĩria ũngĩmĩoha kũgũrũ nĩ gũgũkururia yekagĩrwo kĩbini iniũrũ nĩ tondũ hau yagucio guo ndĩrĩ ũndũ ĩngĩrega ona nĩ ciathiaga na nĩho heragwo atĩ ndegwa ĩkorage ngĩiriũko Ndegwa ĩyo ĩngarumire ĩrume tondũ nĩ kũrĩ ciarumaga nginya ũkaigua tarĩ mũrũthi ũrararama mũgĩkũyũ nĩ augaga atĩrĩrĩ na kaĩ ndegwa ya mũrwang'ania yatinda ĩkĩruma ĩ na ũgacoka ũkaigua ona nĩ ũgũcoka ĩkue ũkaigua mauga atĩrĩ na nĩguo yatindĩte iyo ĩkĩruma Na no tũũgĩe haha nĩ aruma mũno. Nĩ ciarumaga no itiakirumaga ihinda inene. Ĩyo ĩgakorwo nĩ mũtugo wa kũruma ndagĩka ta igĩrĩ ĩgacoka ĩgakira. No rĩu yahota gũtinda kuma kĩroko ĩno ĩraruma, ona nĩ ĩregire kũrĩa, ona ndĩrenda kũnyua maĩ, yatinda ĩkĩruma. Yeragwo gũtirĩ ĩrumaga igĩrĩ ndũĩ, igĩrĩ nĩ ndũĩ icio cierwo. Igĩrĩ nĩ imera. Yeragwo gũtirĩ ĩrumaga imera igĩrĩ no yatinagia ĩkerwo gũtirĩ ĩrumaga igĩrĩ. Mũndũ mũgĩ akĩmenya nĩ ndegwa nĩ ĩrumaga na ndĩngĩruma imera igĩrĩ. Ũguo nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga atĩrĩrĩ, tũgĩthathaũra na njĩra hũthũ tũtakũingĩra thĩinĩ mũno nĩgetha andũ othe mahote kũigua. ona itũra rĩanyu wanona mũndũ ũrĩ hinya agacoka agatũmĩra hinya ũcio wake ũru ũkaigua atĩrĩrĩ niĩ thaa irĩ gũkinya thinacara nĩ kũinũka ngũinũka tondũ wa maĩ na nĩ rĩtwa twatũmĩra ti rĩake wa maĩ aoka atũkora gũkũ ahũraga andũ kũhũra na nĩ njamba ĩrĩ hinya mũno nĩ agũtũra athĩnagia andũ na andũ nĩ magũtũra mamwĩtigĩrĩte no mũico wa ũhoro nĩ ũgakora rĩngĩ ona ahũrwo nĩ kamwana kanini nĩ tondũ mĩaka yake no ĩrathiĩ agĩkũraga no arathiĩ akĩhagĩrwo nĩ hinya na ũrĩa mũndũ arakũra noguo hinya weheraga no mũndũ ũyũ ndaramenya atĩ hinya nĩ ũramũthira ũkona ũrĩa athĩnirie andũ ũkaigua atĩ mũndũ atua kũ- kwenda kũhũranĩrwo no athire kwa mũndũ ũyũ amwĩre ũka ũkahũrĩre ng'ania agakĩmuohia ũtukũ akamũringa wega akanogoka no akaga kũmenya atĩrĩrĩ matukũ no marathiĩ na hinya no ũrathira rĩu kweragwo gũtirĩ ũrumaga ĩrumaga igĩrĩ imera igĩrĩ ndũngĩruma kĩmera gĩkĩ rume mwaka ũyũ na ũrume mwaka ũyũ ũngĩ na ũtũre ũhũranaga mwaka wa gatatũ nĩ gũgakinya handũ ũremwo ona ũkaringwo ũgwe thĩ ũcoke ũragie nĩkĩ gĩa kũringa na kuma hau andũ makagwatanagia thimũ hĩ ũyũ nĩ ng'ania ĩ na nĩguo ahũraga andũ ĩ na nĩguo ahorerire rĩu ĩ kaĩ kweri gũtirĩ rumaga igĩrĩ ĩ ũũ nĩ ng'ania ĩ nĩ mwanake wa ng'ania ĩ nĩwe warĩ mũmbani gũkũ airĩtu othe nĩwe marũmagĩrĩra ĩ no mũthĩ nĩ woyũ ũtangĩringa ngĩmũtambĩte ĩ na kaĩ kweri gũtirĩ rumaga igĩrĩ ũũ nĩ ng'ania ĩ nĩwe wateng'eragia ngari gũkũ tũkauga gũtirĩ ndereba take ĩ na nĩwe rĩu ũrathiĩ kahoro ũguo ĩ ahĩtũkagwo nĩ ngari bara ĩ na kaĩ kweri gũtirĩ rumaga igĩrĩ ũyũ nĩ mũrwang'ania ĩ nĩwe warĩ na atumia ikũmi ĩ nĩwe wamahũraga akamahũra ũkauga gwaku gũkũ nĩ atumia ikũmi ĩ na ũmũthĩ nĩwe wahorerire ũguo ĩ ona nderumagĩra kinya mũtumia ĩ na kaĩ kweri gũtirĩ ĩrumaga igĩrĩ ũguo nĩguo mũgĩkũyũ aragia na nĩguo kũigua mũndũ akwĩra hĩ

O ihinda ta rĩrĩ nĩgetha tũthathaũre thiomi citũ, tũgerie gũcihũthahũthia nĩgetha mũndũ wothe amenye ũrĩa igeragia kuuga. Njĩtagwo Sam Kĩbũthũ, na ngĩrĩkia njuge atĩ Ngai aromwenda na aromwĩka wega nĩgetha tũgacemania rĩngĩ tũrĩ agima mĩĩrĩ na tũthathaũre thimo citũ tũgĩthiaga na mbere kũhĩgania nĩ tondũ cuma ĩthegethaga ĩrĩa ĩngĩ nao arũme nĩo mohĩganagia. Kwoguo ti kuuga atĩ Gĩkũyũ nĩ kĩrĩ mũrutani, no Gĩkũyũ nĩ kĩaragio na ng'ongo, na ndauga ũguo ndinauga ũguo atĩ nĩ ndarĩkia, no wage ũngĩgũthathaũra na njĩra ĩngĩ, na ciothe no njĩra njega. Mũrathimwo nĩ Ngai mũno.